I arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn rŷn ni'n mynd ar gyfer tafarn y mis tro 'ma, lle mae'r môr wedi siapio'r tirwedd a'i phobl. Ac wrth gwrs, y ffordd gyflyma i gyrraedd y lle yma ydy ar gwch. Os 'na rywun 'di gweld fflat Huw Puw o gwmpas y lle 'ma? Mae sŵn ym Mhorthyn Llain, sŵn hwylie'n codi, fflociau gyd yn gwichian, a Dafydd Jones yn gweiddi. Pysgota oedd un o'r prif ffyrdd o ennill incwm yn yr ardal amser maith yn ôl. Yn enwog am eu penwaig, mae'r sgodyn yma i'w weld ym mhob man o amgylch y dref. A peidiwch meiddio galw Nefyn yn bentre, achos dyma un o drefi hynna'r wlad. I galon y gymuned dwi'n mynd heno, ac yn wahanol i eiriau'r gân enwog ger anweledig, Mae drysau'r heliwr ar agor. Ac yn disgwyl amdanai wrth y bar, mae cadeirydd y pwyllgor. Nawr te, Rhodri, siwr i chi? Helo, siwr i ti? Da iawn, diolch yn fawr. Cadeirydd y pwyllgor fan hyn yn yr heliwr, dweithio fi chydig bach am hanes y daith ma. Gaewyd y safon yn 2009, wedyn oedd o'n wag am dros ddeg mlynedd. Um, ond nathon ni um, Dod at ein gilydd yn 2018 i sefydlu pwyllgor, cynnig siârs cymunedol, wnaethon ni godi 80,000. Wnaethon ni ail-agor wedyn yn Gorffennaf 2021. Mewn ffordd mae yna dri adain i'r fenter, gynnoch chi'r bar, y dafarn, gen ti'r hwb cymunedol, wedyn gen ti'r llety fyny grisiau. Mae model yr pub cymunedol yn dechrau gweithio reit da dwi'n meddwl. Mewn amser lle mae yna lot o dyfandau yn cau, mae o'n model reit da i sbio arno fo de, ond mae yna lot o waith caled a gwirfoddolwyr ydy'r pobl sy'n gwneud y gwaith. Pan fydd y tanc yn llawn, wrth shifto trwy'r prynhawn. Wel Joy, chi 'di bod yn rhan o'r dafarn yma ers ddod yn dafarn cymunedol, felly dweda wrthon ni pa fath o bethe sy'n digwydd 'ma erbyn hyn? Wel ma' 'na bob math o betha ond efo efo fi 'dan ni'n gneud gweithdai lle 'dan ni'n creu creadigol yy gwisgoedd, lluserna, 'dan ni'n trefnu gorymdeithia', 'dan ni'n mynd ar barêds, llwyth o betha. Pwy feddylia bo' cymaint o bethe'n digwydd 'ma a Julie a chi hefyd 'di gweld gwerth o'r gweithdai 'ma? O yndan. O'dd Clwb Pensiynwyr Nefyn yn cau yn anffodus ac oddan ni'm yn gwbo lle i i ddŵad i drefnu. So, da ni'n ma bob unwaith y mis rwan ar Fynawth. Capanad, a cacan fendigedig, a chlonc. Wel, Beca ac Owain, i chi'n frawd a chwaer, a dwi'n deall, Beca, bod ti'n helpu Mam i fyny grisiau yn y swyddfa, pa fath o bethau ti'n neud fan hyn? Nôl pethau printer fy hun. Nôl pethau printer. Dwi'n anhwyl neu dwi'n bach yn boring? Boring. Haha, dyn nhw'n dod i ti, ti'n helpu allan efo rwy'n? Ynddo. A da iawn. A Dexter, wyt ti'n dod i'r heliwr yr aml? Ynddo, dwi'n dod o leia unwaith yr wsos. Wyt ti, a mae'n le neis i ddod i weld ffrindiau a cael bach o hwyl. Talula, beth mae mam yn neud fan hyn? Mae hi yn coginio ac syrfio yn y bar. Ydy'r bwyd Yn dda adre hefyd? Dim ond mae trio llai yn adra de. Beca, ti'n aelod o griw'r Bad Achub Portyn Llain, ond hwn fydde'r local ti'n dweud? Fama fyswn i'n dod am beint a mae'n lle da iddyn ni gyd dod yma i gymdeithasu, fatha mae'n groeso cynnes yma so da ni'n rili ddiolchgar fel griw a fel cymuned i gael dod yma mewn tafarn bod 'na gymaint o rei ifanc yn dod yma ŵan